mũcera wa mbarĩ ya mwenda na hamarika merĩ ma wathani ngwĩraga niĩ ndĩ wa maina na ndĩ gĩthũmba na ithũmba itigĩ ya mũrimũ wa ngoro na ithũmba nĩ itang'a nĩ mĩtang'ing'a na nĩ itonga cia rũrĩrĩ gagĩcokia ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo gĩciarĩtwo nĩ kĩrĩ gĩthũmba na niĩ ngwĩraga kũna kũna tũcemanagia haha tũkĩaria tũkĩrung'a tũgĩberegenya tũgĩthuthuria na tũkĩenjera ũma na kĩhumo kĩa ndeto thimũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ndaheo nĩ producer wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ wĩtagwo zipora mũciri nĩwe wahe thimũ ya mũthenya wa ũmũthĩ anjĩra kamamĩrĩria kaharũrũkagia mwatũ na acoka ahe ngĩ anjĩra mũheria ngĩa ndagiragia gũkĩe na nĩ tondũ wa kũhe thimũ wĩtagwo mũheria ngĩa ndagiragia gũkĩe na nĩ nĩ nguongerera ĩngĩ ĩragwo njamba nini ndĩnyakagwo ndũkananyage njamba nini

nigetha tumutware thibitari muge nie ndingihe muthini ngari ngai ndangireka wikare na ngari ono nginya njigutunya ahe mundu ro kwihokeka nayo kio gikuyu kiigaga njamba nini ndi nyakagwo Mm, na muheria ngĩa ndagiragia gu- ndagiragia guki tau no korwo raruta wira gwakwa muthenya wa umuthi

Ah, kana eh, kana cienja cia marigũ nigetha ciana cigeciria nĩ- nĩ nĩ ndũma ciĩ riko igacũngwo cietereire Eh? wĩrĩte mũndũ ũcio nĩũkamũrĩha rũciũ ndũgecirie atĩ ũguo wamũherithia kana ũguo watũma atangĩke na nyarirĩke na nyamarĩke atĩ gũtigũkĩa gũgũkĩa tu nĩkĩo kwĩragwo mũheria ngĩa ndagiragia gũkĩ ĩno nĩ tabarĩra ya thingira ceceni-inĩ ya, ya gĩkũyũ tv mũrũri wa mũgĩkũyũ na tũrũthe- tũthiaga na mbere kwaria ndeto citiganĩte tũkĩmũrĩkaga maũndũ matiganĩte marĩa matwĩgiĩ eh, kũrĩa tumĩte kũrĩa tũgekeire eh, tũgathiĩ tũkĩmũrĩkaga nginya nja wa bũrũri eh, nja wa thingo cia gĩtarũ gĩkĩ kĩa afrika tũgathiĩ thĩ ng'ima tũkang'etia maũndũ mahana atĩa maikarĩte atĩa marĩa matwĩgiĩ

na nĩ ndĩrakiuga mũthenya wa ũmũthĩ ah, nĩ tũkuona kana nĩ tũkuona kanya ga kũmũrĩka andũ maigana ona arĩa mĩta- arĩa me mũtambo-inĩ wa facebook na na ihenya no ng'etie thiaga notification-inĩ ciakwa cia facebook ngaona nĩ amakomentĩte acio nĩo ndambũraga na nĩ ho ndĩ kahinda-inĩ gake ndacemania na mũndũ wĩtagwo Grace Wangari Teresia Nyagũthiĩ Sirai Kambu Kombe Elizabeth Wanjirũ Wesley Wambũ

Sami Kirui, Christine Kombia, Eli Zindanu, Annie, Annie Blessed Wambo na mũndũ wĩtwo Florence Njerũ, Quincy Brian na mũico mũico tũrĩkaria na Njeri Kĩmani na Esther Are- Areyang'o na mũndũ gwĩtwo Grace Njeri na Janet Mũrugi, Esther Anyerang'o ndamũcokerwo rĩngĩ Nyambu Macha, mũico mũico nĩ William Mungai na Susan Kantha, Ansel Kagwanyu

nĩ wega na ihenya ũgĩteng'ere na nĩgetha ũkĩng'etie eh, nĩgetha ũkĩandĩkio kaũndũ nĩgetha nayo gĩtambũrwo thĩinĩ wa mĩtambo na gacoka ngerwo ngũgeithie mũno nĩ pilot mũnene gũkũ gwa gĩkũyũ tv akoragwo na ndege ĩtagwo boeing 111 tabarĩra ya gũkengakenga ĩtagwo makũmbĩ pilot akĩnjĩrwo kĩgeithĩke mũno

akigaithĩke mũno kũrĩa mwena wa 26 kũndũ kũrĩa mwena wa rwai kũrĩa ũndũ wĩtagwo 26 mũndũ wĩtagwo wakĩgathĩ mũndũ wĩtagwo karis ona akiagaithĩke mũno mũno mũno mũno makĩria ona mũndũ wĩtagwo karis ũrarũgama gĩtĩ gĩa mca kũrĩa mwena wa rwai na mũndũ wĩtagwo patrick karemeri andũ acio makigaithĩke mũno na mũndũ kũnyonera mwecimua macio wa gakuya ũrĩa wakĩonire gĩtĩ kĩa jubilee kũrĩa mwena wa kasarani onake akigaithio mũno ona mũndũ kũnyonera mwecimua wa ihenya wa ndirango nĩwe ũnjĩraga rũngũ rũkũrekia rũtiagaga kĩhohonje o nake akĩgeithĩke mũno mũno makĩria mũthenya wa mũthĩ tũkorwo tũgĩcera matũra matiganĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩng'etia ah, na tũkĩbara wega matũra marĩa makũrĩte na ihenya mũno thĩinĩ wa bũrũri wa kenya Ĩ, matũra marĩa makũrĩte na hinya mũno na na ihenya mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa kenya kũringana na riboti ĩakĩtwo nĩ andũ metagwo venus mwaka-inĩ wa 2016 august ah, nĩyo riboti tũgũkorwo tũkĩng'etia na njĩra ĩgwete itũra rĩrĩa kũratuĩka nĩ rĩkũrĩte na ihenya mũno rĩtagwo nairobi na nairobi nĩyo capital city ya bũrũri mũnene wa kenya na nĩyo county number 47 na ũtongoria wa nairobi county uh, thaa ici kwĩna constituency makĩria ma ikũmi na ĩmwe na gavana wa kũndũ gũkũ etagwo uh, dr Evian, evans odhiambo kidero nake mũndũ ũgĩtwo seneta wa mũciĩ mũnene wa nairobi etagwo mike buvi sonko Ah, e marĩtwa maingĩ aingĩ etagwo mike buvi gideon sonko Ah, nĩwe seneta wa mũciĩ mũnene wa nairobi nake women rep wa mũciĩ mũnene wa nairobi etagwo recho wamboi shebesh na nagao kũririkania atĩ thĩinĩ wa thirikari ya nairobi ĩkoragwo ĩ ya odm nĩyo thirikari ya nairobi koguo ah, ũregani thĩinĩ wa nairobi county ĩkoragwo ĩ kĩama kĩa jubilee jubilee nĩ mwena wa opposition kana nĩo minority thĩinĩ wa kũndũ gũgwĩtwo nairobi county no ngũkũmanyithia nginya speaker wa nairobi etagwo atĩa tũkũmũmũrĩka nĩgetha tũkĩmũmenye wega nake deputy governor wa gũkũ nairobi akĩũĩkaine ta John- jonathan mweke na no tũragĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka maũndũ matiganĩte megiĩ itũra rĩrĩa nairobi na gwatuĩka atĩ nairobi

Ah, barabara iria ciragĩthiĩ na mbere gũgĩthondekwo na gũgĩkia- gũgĩthondekwo wega na nĩrĩo itũra rĩrĩa rĩ taũni ĩrĩa ĩgĩko mũno ĩtagwo dandora tondũ thirikari ya kaunti ngwĩciria hau nĩ ĩgondereire na ngwĩhoka thirikari ya m- ya mũndũ ũgũgĩtwo kidero ah, gavana wa nairobi nĩ gũkorwo ĩkĩng'etia maũndũ macio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũratuĩka mũciĩ mũnene wa nairobi um, a common man kana mwananchi wa kawaida kana wa mũrĩ kana wa njiko wa karĩmi mũrĩra ikĩhĩa ndangĩhota kwĩgũrĩra mũgũnda tondũ 50 by 50 mũgũnda wa 50 by 50 nĩ milioni ĩmwe na ngiri magana matano Nairobi kũrĩa kũrigicĩirie Nairobi rĩu tiga Nairobi thĩinĩ kũrĩa kũrigicĩirie mũciĩ mũnene wa Nairobi na wacoka ũgatuĩka atĩ thĩinĩ wa Kenya nyũmba ĩrĩa nene mũno ikoragwo na ngoroba ikoragwo na floors 66 ĩkoragwo thĩinĩ wa nairobi ĩtagwo the has towers Ĩĩ, na nĩgũkĩrĩ ĩngĩ ya uap ikoragwo ĩtuĩkire nĩyo ĩrakirwo nene mũno thutha-inĩ na nĩyo rĩu ĩkĩrĩ nene gũkĩra has towers thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa nairobi na taũni ĩrĩa ĩngĩ nayo kũratuĩka atĩ kana city kũratuĩka nĩ ĩkũrĩte mũno na hinya mũnene mũno nĩ taũni ya kũndũ gwĩtagwo mombasa ĩyo nĩ county uh, 001 county ya nairobi nĩ county number 47

wega marĩtwa mao ũrĩa magĩtagwo ah, tukiuma matuka-inĩ nĩ ngũkoragwo ng'etheire riboti ĩyo wega na njĩra ĩgwete nĩgetha ngorwo ngĩkũmenyithia maũndũ maya ĩyo nĩ kaunti namba 001 na nĩyo kaunti ya kũrĩa mombasa nĩyo taũni namba 1 ũkĩingĩra bũrũri-inĩ wa kenya ũgerete maĩ-inĩ nĩkĩo kaunti ya mombasa yagĩkorirwo ĩ 001 kũringana na gatiba ĩrĩa twahĩtũkirie mwaka wa 2010 rĩrĩa twakĩrehire maũndũ megiĩ kĩndũ gĩtagwo devolved system kana ũhoro wĩgiĩ ũgayania wa mahinya

imwe ciacio nĩ tũingĩrĩte mũno mũno mũno mũno mũno thĩinĩ wa kaunti-inĩ ici nĩ tũkoretwo tũingĩrĩte mũno maũndũ-inĩ macio kaunti ya mombasa tũkĩamba kũmũrĩka o hanini maũndũ megiĩ kaunti ĩno ya itũra rĩrĩ ah, rĩgũgĩtwo mombasa Ah, nĩ ndagĩkwa nĩyo kaunti number one na ngĩrora riboti ĩrĩa ndakorwo ngĩng'etia haha nĩ ndona kaunti ĩno ya mombasa nĩyo ĩ ma- nĩyo ĩ kũndũ kwega mũno andũ mathiaga gwĩcerera na kwĩyonera kũndũ gũtiganĩte ta arĩa megũthiĩ gũkĩona mombasa old town nyari beach sunset kũrĩa panorama moi avenue elephant tusk ah, nyamũ cigĩtagwo citagwo mĩguongo ya njogu nĩ kĩonekanaga thĩinĩ wa moi avenue mũna wa mombasa na nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo mombasa town hall andũ nĩ mathiaga kwĩyonera na mũingĩ wa mombasa Ah, gwacoka gwagĩtuĩka atĩ mũingĩ wa kũndũ gũkũ mombasa ah, population yakuo by 2016 na andũ milioni ĩmwe na ngiri magana merĩ na itũra rĩrĩ rĩa gũkũ mombasa nĩrĩikaraga andũ aingĩ mũno mũno na nĩ itũra metropolitan na gwagĩtuĩka atĩ nĩyo the second, large- the second largest city in kenya Ĩĩ, nĩyo nĩyo itũra rĩrĩa inene ah, thĩinĩ wa bũrũri witũ wa kenya itũra rĩa kerĩ na nĩ rĩkĩrĩ nginya international airport ĩtagwo moi international airport mwena wa mombasa na tene yagĩtagwo coast province na commissioner wa kũndũ gũkũ etagwo nelson marwa nĩwe commissioner wa gũkũ mwena ũyũ wa mombasa ona gũtuĩka hĩndĩ ĩmwe manakĩrehanĩra thĩna na mũndũ ũgũgĩtwo mũndũ ũgũgĩtwo ali hassan joho na tondũ tũiguaga ali hassan joho akĩgĩta sultan wa mombasa naga kũririkania atĩ nĩ kwarĩ na sultani magĩtiganĩte thĩinĩ wa mombasa kũrĩ mwaka wa ngiri ĩmwe magana matano na mĩrongo kenda na ithatũ 1593 nginya 1698 sultani ũrĩa warĩ kuo mombasa arĩ wa kuma kũrĩa portuguese nĩ- yetagwo portuguese empire akiehera 1698 nginya 1728 kwarĩ na sultani weĩtaga sultanate of oman kũrĩa bũrũri wĩtagwo oman uh, nĩmo makĩrũgamĩrĩirwo gũkũ na gũtuĩka nĩ 1728 nginya 1729 portuguese empire nĩ macokire makĩoya wathani rĩu ningĩ 1729 nginya 1824 Uh, sultanate of oman nĩwe woire wathani na 1824 nginya 1826 gũkĩgĩa na wathani wa british empire thĩinĩ wa mombasa na 1826 na 1889 kũkĩgĩa na wathani rĩngĩ wa sultanate of oman agĩtuĩka sultani o hĩndĩ ĩngĩ mũndũ ũcio wa gũkiuma kũrĩa oman ndĩgũtambũrũkĩria wega na marĩtwa mao na 1887 nginya 1963 gũkĩgĩa na wathani wa andũ metagwo british of east african thĩinĩ wa kenya no ĩndĩ kũrĩ kenya 1963 nginya kahinda-inĩ gaka ĩgĩtuĩ rĩrĩa twatuĩkire republic tũkĩambia kwĩyatha na ĩkoretwo ĩgĩtwo province mahinda-inĩ macio ona kwĩ hĩndĩ kwagĩire na ngucanio rĩa andũ mambĩrĩrie kurigĩtagwo pwani si kenya no ĩndĩ mũgathe mwai wa kĩbaki nĩoigire pwani has been in kenyan territories and it will remain in kenya na ũguo nĩguo gwathire o nginyagia matukũ marĩa kwacokire kũrehwo maũndũ maya megiĩ devolved system na devolved system ĩkĩrehe maũndũ maya ma county government na rĩu gũtigĩtagwo province na ngona ũkĩgeithio mũno mũndũ wĩtagwo Julius Macharia Taki nĩ aspirant wa MCA ah, nĩ ah, nĩ MCA aspirant kũrĩa mwena wa kũndũ gũgĩtagwo ah, mwena wa wĩteithie ngakimuona mũno thĩinĩ wa mĩtambo na nĩ ũkĩendete mũno mwecimwa ndiama nĩ ngĩtũranĩtwo mũno andũ akĩmenya mwaka ũyũ nĩ ithuĩ twakĩambĩrĩirie nawe mwaka ũyũ twambirie nawe na nĩ njũĩ no tũgũgĩtwarana wega